Salam men Dajaha bugün sizler bilen bilelikde HSK 3-üň ikinji temaň grammatikasyny geçeris. Onda başlaýyň. Birinji grammatikamyz lie. Lie bilen verb, ýagny manysy lie. Gelmek, ýönekeý tarapymyza hereket, ýagny sözleýän adama ýa-da bu ýere tarap hereket. Verb goşmak lie berdi. Ee, hereket subjekt biz ýa-da bu ýere tarap gelýär. Ee, la goşmak wörk köplenç baýramçylykda, talap edişde, nesihatda ulanýar. La, indi özümiz e, özümçe-de aýdyp geçeýin. La gelmek, ee, ee, ine bärde muňa serediň. Wörk goşmak, la goşmak, şaň, sýa, jin, çu, hui, guo, çi. Görüňizlämi? Mysal, serediň aşakda ýeke mekama düşündirkeşi Şanlaý, manysy, ýokardan aşak ýa-da ýönekeý tarapymyza çykmak. Ulanýan ýer bir zadyň üstüne ýa-da ýokardan aşak tarap gelmekde. Ta Şanlaý, Ta Şanlaýly. Ol biziň ýönekeý tarapymyza çykdy. Ýagny ol gelýär, ol gelýär, ol ýokaryk barýar diýsegem bolýar. Ol ýokaryk barýar. Çiň, şala, şala, gel ýokaryk, gel bu ýere. Ýagny şala, Gel ýokara ýa-da gel bu ýere. Indi köplenç ýokara gel şu manyda bolup gidýär. Şela manysy aşak tarap gelme, ýagny şela, şa. Bilendirsiňiz-a? Manysy aşak tarap gelme. Ulanýan ýer aşakdan ýokardan gelmek. ulanýan ýer aşakdan ýokardan gelmek. Taşýa Laýla ol aşak tarap geldi ýa-da ol aşak düşdi. Ta aşak düşýär, gelýär, şo, gelýär diýen manyda. Kwa şalay, kwa şalay. Tiz gel. Tiz aşak düş. Şo manyda näme bolanyny bileňiz. Tiz gel, tiz aşak düş. Indi Jinlay manysy içeri gelmek, içeri gelmek. Jinlay içeri gelmek. Ulanýan ýeri bir zadyň içine biz ýa-da bu ýere tarap gelmek. Mysal üçin, öň içine girmek ýaly, bir zadyň içine girmek ýaly jinlay, jin girmek bileňiz-ä. Çiň jinlay Geliň içerik geliň diýip bileňiz. Ol içeri gelipdir ýa-da geliň içerik geliň. A men ýok aşakdakyny gürk görüpdim başda. Geliň içerik geliň, gel içeri gir. Şo manyda-da teklip. Hum, ta zojin Laila. Ol içeri gelipdir. To ol içeri girdi diýen many. True lie. Çuwlan. Daşyndan gelmek, ýüze çykmak, görünmek. Ulanýan ýer, Bir zatdan daşyna gelip, biz ýa-da sözleýän adama tarap gelmek. Çuwlan. Ýa-da daşyna çykmak. Çuwlan. Çuw, çykmak, bileňiz-ä? Çuw, çykmak. Daşyna çykmak, daşyna gelmek, ýüze çykmak. Ýüze çykdy diýip hem ulanyp bilýän, şo manynam berer çuwlala, çuwlay. Indi Täç şu Laýla, ol biz üçin görünýä, daşynda, görünýä, daşyndan geldi. Hytaýda hytaý dili manysy we türkmençe perewod etseň azçyk bulaşykrak bolýar. Birhili düşüniksiz bolýar. Ýöne hytaý dilini ýuwaş-ýuwaş öwrenseňiz düşünýäňiz. Ha, daşyndan geldi ýa-da gitdi. Taçulay çykyp gitdi.

Tahuý, Laýla, ol gaýtdy, ol gelipdir, o, ol yzyna gelipdir ýa bolmasa ol yzyna gaýtypdyr. Şolar ýamandyrda. Ýene-de bir mysal, Wahuý, Laýla, men gaýtdym, men yzyma gaýtdym ýa-da men gaýtdym şo manyda. Indi golaý. Manysy geçip Gelmek bu ýere tarap geçmek. Golaý. Golaý golaý. Golaý golaý. Hytaýlar kän aýtýar şony. Golaý golaý diýip. Geçip gelmek bu ýere tarap geçmek. Ulan ýen ýeri bir ýerden geçip bu ýere gelmek. Hmm. Serediň biz Gelberk, hey Gelberk. Şonda golaý ulanýaňyz. Gelberk, Gelberk. Golaý. Indi hytaýlar köp ulanýar bu sözi. Gaty kän ulanýarlar. Golaý kanka. Golaý kanka. Gel şu ýere. Bir gözden geçireliň. Ýa bolmasa da gel berk, gel berk, ony gör, ony gör, gel berk, gel berk diýiň. Golaý kanka, golaý kanka. Şonda gel berk gel berk onu gör diýip bir gyzykly bir zat gepleşip oturyň. Ey oňa seret oňa seret berk gel berk gel oňa seret diýen. Golay golay golay ser kan kan looks like a şolar ýalda. Tazo golayla. Ol gelip dur. Ol zo golayla. O gelip dur diýende tazo golayla. Çila, çila, turup gelmek başlamak, hereket başlanyş. Çila, turmakda o çilala şolar ýaldy. Ulan ýer turmak, hereket etmek, dik durmak ýa-da bir zat başlamak. Çila, tur ýeriňden diýip hem bilýäňiz. Köplenç çila. Çilaý, jan çilaý tapawudy ýok. Gaharly çilaý ýa-da jan çilaý diýip ulanýarys. Ýagny tur ýeriňden ýa-da turmak. Ýa-da turmak ýa-da dik durmak. Ha, ta jan çilaýla. Ol turdy. Kwaý çilaý. Tiz tur. Tiz ýeriňden tur diýýän. Tiz tur. Gahar edip. Indi synag üçin maslahatlar serediň. Laý, sözleýän adama ýa-da bu tarapa hereket. Şalaý, oý, başlarsyňyz. Şala, Şala, Çinla, Çula, Hula, Gola, Çila. Her biri hereketiň ugrundan we gelýän tarapdan habar berýär. Her biri bir hereketiň ugrundan we gelýän tarapdan habar berýär. Verb goşmaklar köplenç geçiş we tamamlanma many berýär. Şonam belläp goýuň. Oý, şuny belläp goýuň. Ýalňyş ýazyldy. Indi verb goşmak, la goşmak, juk, verb to, grammatika. Onda başlaýyň. Şony ýene görkezin, ine şunda häzir grammatikamyz. Verb one goşmak, la goşmak, şidin, şert, ýagdaý, ju, verb to. Verb one, goşmakly, bir hereket tamamlandy ýa-da ýa-da ýagdaý üýtgedi. Bir hereket tamamlanyp ýagdaý üýtgedi. Ju şondan soň derrew netije. Ju şondan soň derrew netije. Verb two, ikinji hereket netijede bolýan iş. Indi bir zat edip bolalyň. Şondan soň derrew şol wagtyň özünde başga zat edýärin. Bir zady edensoň derrew ikinji zady edýärin. Göreňizde. Ulanyşy, zaman. Bir hereket tamamlandan soň ikinji hereket başlaýar. Şert, sebäp. One verb one sebäpli verb two bolýar. Sinallarda köplenç soralýar. Boşluk doldurma, dogry fe'l saýlamak. Sinallarda köp soralýar. Ju hakykatdan hem sinallarda gaty kän geldi. Men ekzamenimde gaty kän geldi ju. Serediň. Wa çyly fan ju çü şü şa. Men haryp bol bolanyň diýip indi men türkmençäni beýtip terjime etdim-de. Goý, ýalňyşlyk gitdi. Men naharyp bolanyň derrew mekdebe gidýärin. Men naharyp bolup derrew mekdebe gidýärin. Mekdebe gitdim. Görüňizdämi? Bir zady edinsoň derrew ikinji zady etdiň. Ikinji zady edýärsiň. Şo. Gaty ýadyňyzda saklap goýuň, bir zat eden soň der ikinji zat edýärsiň. Ta şalla low ju hil jala. Ol mertebe düşen soň der öýüne gaýtdy. Şu aşak düşen soň der öýüne gaýtdy.

Ýagyş togtdan soň biz derrew oýnamana çykdyk. Bir zat tamamlap derrew ikinji zada başladyň-da. Gündelik dialog mysaly. Mama aýtýa. Ni şewan se ni şewan zoýelma.

pes bolany üçin bagyşlarsyňyz düşünirmek aç kyn bolupdy ýöne türkmen dilinde düşünmek gaty gowy görýän ýöne türkmençem gaty gowy däl bagyşlarsyňyz ýöne elimden geldigiçe gowy gowy gürlemene hereket etýän ha synag üçin maslahat serediň synag üçin maslahatlar belläp goýuň surada alyp goýuň hökman şony verb one goşmakly bir hereket tamamlandy soňra üýtgedi Ju, ikinji hereket derrew netijede bolandygyny görkezýär. Verb to, ikinji hereket, köplenç hereket feýli. Boşluk doldurma testlerinde köplenç verb one, verb two görkezilip, la, ju goýmak soralýar. Indi nyň ma, nyň ma geleli. Manysy, N, bilmek, mümkinçilik, rugsatly bolmak ýa-da edip bilýän diýende-de nyň, wo, nyň, wonyň, men edip bilýän, nyň. Nyň, indi ma, sorag sözleri bilen ulanýar, sorag jümlesi döredýär. Many bilendirsiňiz, uje geçendirsiňiz. Ma e, sorag söz, soragyň izinden gelýär. Bir zada sorag berjek bolsaňyz, yzynda ma goýýaňyz. Sorag sözlemiň soňunda gelýär. Ma sorag bermek üçin ulanylýar. E, indi serediň. Gurluş, bütin gurluş, nyň goşmak, fil goşmak ma. Edip bilermi? Mümkinmi? Ulanyşy mümkinçilik soraglarynda Bir zadyň edip boljakdygyny soramak. Mysal, men barmalymy? Rugsat soralanda, bir zady etmäge rugsat barmy? My, barmy? My, däl diýip soramak. Formalaşdyrylyp jümle serediň, Subýekt goşmak, nyň goşmak, fil goşmak, ma. Edip bilermi? Gurluşy. Ýa. Nyň, Filiň öňünden gelýär, etmek mümkin, bilmek. Fil, Asyl hereket fili mysal çüzokan. Ma, Jümle soňunda sorag etmek üçin. Many ýaňy aýtdym-a. Onuň üçin ma, Men gidip bilerinmi? Onuň üçin ma. Niniň baňoma, sen maňa kömek edip bilermiň? Ine, köçe zatda sumkaňyz bar bolsa, niniň baňoma diýip hem sorap bileňiz. Indi HSK üçüň derejesinde bolsaňyz, şolar ýaly soraglar. Tanyň çyllama. Ol bärde isle diýip durun, ýöne a diýip bilermi? La, lada.

Synag üçin maslahat. Nyň sorag edilýän hereket edip bolýarmy diýip soramak üçin. Sorag edilýän hereket edip bolýarmy? Soragdan umulan dilen sorag nyňma goşup we hereket hereket Men edip bilýän ýa-da edip bilerin, men gidip bilerinmi, şo bir zat edip bilerin, glavnyşy şo. Gidip bilerinmi, şo manylarda-da aýdyp geçilýär. Ma sorag belgisini görkezýär. Gördüňiz-ä? Ma sözlemiň soňunda goýulýar sorag belgisi. Sorag sözlemde so soragda ulanýan zat. Fiil esasy hereket şol bir fiiliň öňünde nyň goýulýar. Bu günki grammatikalarymyz şolardan. Eger muňa düşünmeseňiz, gaýrat ediň meň wiçadymy dabagyt ediň. Men mundanam gaty gowy düşündirýän, elimden geldigiçe gaty gowy düşündirýän we size söz beren her wideom gitdigiçe gowy gowy almana, gowy gowy düşündirmäne hereket edýän. Wideomy göreniňiz üçin köp köp sag boluň.